Исәнмесез. Һәрберебез камиллеккә һәм яңалыкка омтылып яши. Чорлар алмашу белән гореф-гадәтләр, йолаларыбыз да бүгенге көнгә яраклаша. Буыннан буынга сакланып килгән рухи байлыкларыбыз бүгенге тормышта да кулланыла. Тапшыруларыбыз әнә шул хәзинәләр хакында. Бүгенге кунагым Чаллы шәһәренең танылган җырчысы, автор башкаручы, бик күп милли чараларны алып баручы Илнур Гомаров. Әссәламу галәйкем, хөрмәтле шәһәрдәшләр, исәнмесез Хинсия. Үзең син кайсы яклардан, туган авылың турында сөйләп кит әле башта. Э, кайсы яклардан дигәннән, инде безнең э, туңышыбыз Яңа Чишмә районы Яңа Чишмәдә тудык. Һәм инде менә бер яшь булганда әти-әни Чаллы шәһәренә күчеп э, киткәннәр. Ә минем әти белән әнинең туган яклары инде ул Аксубай районы, Яңа Ибрай авылы һәм инде мин менә үземнең туган якларым дип шушы э, Яңа Ибрайны Чәтрәнне саныйм. Инде балачак, э, каникул вакытлары шулай авылда, әби бабай, абый янында печән чауып, авыл эшләре эшләп узган. Шуңа күрә туган яклар күңелемә бик тә якын. Ә менә бигрәк тә э, авыллар аша узасыңдыр, әйме авылларның төзеклегенә, йортларга игътибар иткәнең бармы? Әй, чыннан да, юлда еш йөрергә туры килә һәм инде менә төрле татар авыллары аша узганда, менә туган якларга кайтканда, инде татар авылларының матурлыгы, төзеклеге, йортларының төзеклеге э, таң калдыра. Кайбер авылларда бит инде илнең түбәләре дә, и дә э, бер төскәрәк буялган була. Э, кайсы якларда, мәсәлән, безнең туган якларда капкаларны биек ясыйлар, Чуашстан якларында тора торган татарларның аларның тагын да биегрәк, биегрәк капкалары. Ә кайсы як, якка барсаң, кайсыдыр авылларда инде менә тәрәз наличниклары күз алына менә килеп баса. Ул димәк инде менә авылда шуны тәрәз йөзлекләр ясаучы мастерлар бар димәк. Кайсыдыр авылларда бөтенесе бер төрле, кайсыдыр авылда ул төрлечә. Димәк, монда бер генә түгел, берничә мастер оста бар дигән сүз. Менә шулар Ны күреп инде менә әле безнең татар авыллары яши, матур, авылда осталар бар дигән шундый уйлар белән узып китәсең һәм инде сразу үзебезнең туган яклар, туган авыллар искә төшеп, үз алыныма теге җыр да килеп кайтырга шундый вакытлар да була. Шундый җыр искә төшә. Кергесез төшләремә авылым урамнары

балачакны җырлары туган якның җырлары
йорт янына килеп туктагач иң беренче күзләр бит инде тәрәзәләргә төшә әйме э, сезнең төп нигездә ничә тәрәзә урам якка карап тора менә әби белән бабай э, Ның безнең инде авылдагы йортларында урамга карап тора Биш тәрәзә. Бишәү. Инде менә э, туган нигез дип инде, әгәр туган йорт э, дип сөйләшәгән. Әгәр бүгенге көндә үзебез тора торган менә үзебезнең өйдә инде безнең урамга 8 тәрәзә карап тора. Ә син аны беләсеңме, ни өчен алай синең төп нигездә биш тәрәзә, ә үзеңнең сигез? Ни өчен урам якка ул кадәр тәрәзә? Минем аның турыда уйлаган юк, инде шуңадыр узган барган кешене, күршеләрне күзәтеп, урамда нәрсә булганын белеп торырга, кояш яктысы өйгә керсен өчен, тәрәзәләр теге зуррак та ясыйлар, күбрәк тә, шуның өчендер бәлки. Менә Илнур күңелне иң сөендергәне, соңгы елларда яңадан яңа төрле яңа тәрәзә йөзлекләре барлыкка килә башлады. Менә алдагы сюжетыбыз шул хакта.
Безнең авыл Курмалы авылы. Бу бизәкләр үземнең дә выдумкалар бар. И аннары шул үзебезнең Курмалы авылыннан алып кайткан ниләр дә бар инде, өлгеләр дә бар. Безнең авыл элек-электән ук данлыклы авыллар инде. Тарак, анда итек басу, Чыпта сугу электән, балта осталары. Яшь чактан ук әти кул астында эшләгән, әти тимерче иде. Гел 9 яшьтән кара каршы әти белән тимерчелектә эшләдем. Чүкеч куалдылар белән сугып. Калайны барып сатып алабыз. Апайтабыз, апайтканнан соң өлгеләр белән кисәбез. Кискәннән соң Турайтабыз яхшылап, менә станок турайта торган. Турайтканнан соң инде не белән җыя башлыйбыз. Менә шушындый нинди нигә кирәк. Һәрбер нигә менә мондый. Нинди фигурага инде, тәрәзгә, тәрәзгә, ишеккә, ишек, капкага. Her bir şeyin adının özünün neyi var? Менә һәрбер кеше әйтә бит инде, тимер, әгәр дә күз тимәсен дисәң, булавка тагып куярга кушалар күкрәккә, аска каратып. Монда да шуның ни бардыр, тимер әйбере иң беренче матур әйбер күзне үзенә тартып ала. Иң беренче нигә кергәндә күзне үзенә тарта. Явыз көчләрдән саклар өчен и күз тимәсен өчен инде иге теге бөтенләй урамда калып керә, кергән кешенең дә уже аның эчендә булган зәһәрлеге кими, бетә дигәндә инде. Агач белән эшләгәндә инде ул ел саен буярга кирәк. Ул әкренләп үзенең ниен үзгәртә бара, структурасын. Шуңа күрә инде менә бу калай белән хәзер инде ул 30-40 елга рассчитаны менә мондый эшләр инде. Болар зокка да чыды, экономия да, аннары шул һәрбер кешегә и матурлыкны тагын четко яхшы итеп күрсәтеп бирә. И мин әйтеп үткәнемчә инде тимер әйбере бөтен әшәке ниләрне үзендә йотып кала.
Татар авылларында элек тә һәм хәзерге вакытта да хәлле кешеләр э, гадәттә үзләренең йортларының өч тәрәзәсен урам ягына э, карата торган булганнар. Э, чөнки бу гаиләгә иминлек китергән. Ул өч тәрәзәнең уң яктагысы ир-атныкы була, ир-ат карашы, э, сул яктагысы хатын-кызныкы була, ә уртадагысы Аллаһ Тәгаләнеке була. Аллаһ Тәгалә шулай итеп ир белән э, хатын-кызны берләштереп һәм аларга үзенең э, рәхимлеген биреп тора торган була. Менә бу татарларга хас булган бер үзенчәлек һәм без Литва татарлары арасында бигрәк тә Тракай шәһәрендә булган вакытта экскурсовод безгә нәкъ менә шулай дип сөйләде. Һәм әмма башка халыклар, мәсәлән, анда чувашлар яки руслар бу кагыйдәне белмиләр һәм шуңа күрә урам ягына өч тәрәзә куймыйлар. Ә Башка менә без Себер якларында да булдык әйме. Анда өч тәрәзәле йортны күрсәк, ах, монда татарлар яши икән дип шатланасың инде. Шул хәтле һәм тәрәзәнең наличникларын гадәттә я зәңгәргә буйлар, я яшелгә буйлар. Шулай итеп тормышка матур иттереп, күңел шат, шат күңел белән карарга мөмкинлек тудыралар. Безнең татар халкы һәрвакта да чиста, пөхтә булган һәм алар тәрәзә наличникларын гадәттә зәңгәргә буяганнар. Чөнки зәңгәр ул күк төсе. Шул төс белән булса да, Аллаһ Тәгалә белән яки күк белән сөйләшергә омтылганнар һәм күккә, Аллаһ Тәгаләгә ярарга тырышканнар. Чөнки зәңгәр төс ул мәңгелек төсе.

Шулай булгач инде бу бик тигез чыга, бик матур булырга тиеш. Электен аны пычкылар белән, төрле кораллар белән саганар. Хәзер инде яңа заманада Яңа кораллар килеп чыкты. Шулар белән э, эшлибез. Менә болай кистек. Хәзер инде моны э, барыбер пычак белән эшкәртәсе була. Хәзер менә моны инде шомартып, буясак, кодакка куярга да була. Менә хәзер шушы эш белән үземнең семьяны туйдырам. Идеялар, уйлар э, төнлә бик килә. Шуңа күрә аны төнлә уйлап утыргач, Иртән тизрәк киләм дә гем, инде агачтан, фанерадан, төрле материаллардан тормышка китерәм. Уеп ясалган бизәкләр арасында геометрик һәм үсемлек мотивлары, шулай ук кәкре сызыклар, спиратлар, ярым спиратлар бар. Тәрәзә йөзекләрендә зооморф мотивлар стильләштерелгән күгәрченнәр, еланнар һәм башка хайван фигуралары очрый. Гади генә кебек тоелган йортлар да кисеп ясалган нәкышләр белән бизәлү хисабына сокланып туелмаслык матур күренә. Алтын мирасны сакларга кирәк.
Авыл халкы кирпич иләр җиткерсә дә, үзенең челтәрләп, кырып ясалган тәрәзә йөзлекләре куюын дәвам итә, әйме? Һәм әле аның бит менә шулай калайдан эшләнгәннәре дә э, бар хәзер безнең авылларда. Осталарыбызның шулай э, камилләшеп, яңадан яңа бизекләр уйлап чыгаруы үзе бер тагын күңелле. Менә бу наличникларны күргәч инде минем э, Бабай искә төшеп китте. Минем бабай бик оста куллы, балта остасы иде һәм инде менә безнең авыл өендә ясаган бөтен өй дә, өй тирәсе дә, менә шушы наличниклар да бабай үз куллары белән ясаган. Безнең якларда аны үзенчәлекле, башкача бизәкләр белән ясыйлар. Инде менә махсус кораллары булмыйча, коралларсыз да шундый матур-матур бизәкләр ясый алганнар элек вакытта. Безнең тапшырудан соң инде мин хәзер уйландым, безнең теге хәзер, Э, современныйрак э, ясарга тырышкан идек инде. Менә бу тәрәз наличниклары куйсаң, тагын да матураеп, инде үзенчәлеге артып китмәс микән иебезне дип уйлап торам. Инде бу бизәкләргә килгәндә без мондый бизәкләр белән бакчада беседканы шуның белән ясадык. Читләрен э, форсаттан файдаланып дусларымны инде шунда чәй эчәргә, шашлыкка чакырам. Менә бигрәк тә матур, әле мастерларның, осталарның моны ясаганын телефонын бирерсез әле миңа. Һәркем үз эшенең остасы булырга тиеш. Сиңа да, Илнур, эшеңдә һәм тормышыңда уңышлар телибез. Э, алга таба да сине шулай зур сәхнәләрдә күрергә язсын. Матур җырларың белән шулай милләтебезне, халкыбызны сокландырып, куандырып, горурланып яшәргә язсын. Амин. Рәхмәт. Кеше җирдә ни өчен яши? Үзенең кыска гына гомере эчендә барысына да өлгерергә, эшләп калырга, киләчәк буынга үзе турында истәлек калдырырга тиеш. Әдәби, мәдәни, тарихи мирасыбызны бергәләп саклыйк. Саулыгыз.